Үтүө күнүнэн! Алтынньы ыйын билгэтэ. Алтынньы ыйа биһиэхэ Хотой айыы, хомпуруун хотой ыйа буолар. Бу ыйга биһиэхэ ытык аспыт үүттээх чэй. Онон булана сүрүн туоммут бу ыйга биһиги сылааһы иҥэринэн кыстыкка бэлэмнэнэбит. Биһиги испитигэр сылааһы иҥэрдэхпитинэ, сылааспыт эппитигэр сииммитигэр иҥэн кыһыны туоруурбутугар күүстээх буолабыт. Күүс иҥэринэбит. Ол иһин буллаҕына бу ыйга биһиги сүрүн туоммут чэй иһиитигэр болҕомтобутун уурабыт. Ыксыы ыһдьабыт испэппит чэйбитин өйдөөн, толкуйдаан, чэйбитин алҕаан туран иһэбит. Олунньу ыйыгар сирбит-куппут сөпкө, күүстээхтик-кыахтаахтык тиийэрин курдук. Билгэбит. Саһыл тумса. Хой. Саһыл тумса бу ыйга бэйэтин инэтин туһунан, үлэтин хамнаһын туһунан чүйдүк толкуйдуохтаах. Бу сүрүн күүһэ барда үлэтигэр барар. толкуйа үлэтигэр барар. Бу ыйга төбөҕө сыадьар буоллаҕына, төбөҕүтүн үчүгэйдик тарбаххытынаан ылаҥҥыт, массажтааҥҥыт, тобулаҥҥыт бэйэҕитигэр көмөлөһүнүөххүтүн наада. Кус уйата игирэ. Кус уйата игирэ, игирэҕэ бу ыйга буллаҕына иэйэхсит тосхойор. Ол аата бэйэлэрин уйаларыгар олорон эрэннэр айар талааннара арыллар, айар имэҥнэрэ уһуктар. Ынах буута, рак. Бу холус анныгар төрөөбүттэр бу ыйга бэйэлэрин сүрэхтэн истиэриэхтээхтэр. Дьон хаҥатын истибэттэр, дьон туох диин истибэккэ, Барыллаабыккытын, былааннаабыккытын барытын оҥороргутугар оргууй аҕай сүрэҕим ону сөбүлүүр дуу, сөбүлээбэт дуу, бу миэхэ хайдаҕый диэн бигэниэхтээххит. Сүрэххит хам тутар буоллаҕына, оччоҕуна толкуйдан бу миэхэ сөп түбэһэр да уһуох дуу, баар суолум сабыылааҕа буолуо. Ол оннугар хардаһарын наһаа сүрэххит үөрэр, астынар буоллаҕына, чэ, ону оҥоро ыксаан тоҥус тимэҕэ хахай тоҥус тоҥус тимэҕин суусанныы төрөөбүттэр бу ыйга күрүөлэрин хаһаларын көрүнүөхтээхтэр дьиэлэрин-уоттарын көрүнүөхтээхтэр дьиэҕэ уокка бэйэт дьиэ кэргэнгитигэр болҕомтоҕутун уурахтааххыт Ол эһиэхэ бэйэҕит үлэҕитинээҕэр, бэйэҕит идэҕитинээҕэр олоххутугар сүрүн күүскүт буолуоҕа, сүрүн кыаххыт буолуоҕа. Куба кутуруга холусаннар төрөөбүттэр. Кыргыттар. Кыргыттар кыыс диэххэ. Кыыс суоһунаннар төрөөбүттэр бу ыйга Түөт өттүттэн харысхаллаах болуохтааххыт, хаххаатын дурдаатын хаххаатын оҥостор дьахтааххыт, ким эһиэҕэ көмө буоларын толкуйдуохтааххыт, ким көмө буолар, ким көмө буолбат, ким көмөлөһөр, ким көмөлөспөт, ким таах мээн аттыгытын сылдьарый диэни ону көрө үөрэн. Быа сулуһа сыл устарын ыла төрөөбүттэр ыйааһыннар. Баларга, бу ыйга Одуҥхаан тосхойор. Эһиги бу ыйга эккитин-сииҥҥитин көрүҥ, туруккутун көрүнүн, эрчиллин, дьарыктанын. Бу эһиэхэ бэйэҕит ис күүскүтүгэр, бу кыстыгы ааһаргытыгар туох буолуоҕа, туһалаах буолуоҕа. Кэхсуус анныгар төрөөбүттэр скорпионнар. Бу олус анныгар төрөөбүттэр эһиги айыһыккытыгар сигирийэҥҥит. Оҕо кутун туһугар, оҕо элбиирин туһугар бэйэҕит асылгыскытын көтөҕүөххүтүн сөп. Тайах сууһа

айылҕатынан идэтин туһунан толкуйдуохтаах ис айылҕата киниэхэ тугу биэрбитин өбүгэлэриттэн туох күүс кинилэргэ кэлбитин туһунан толкуйдаан кини бэйэтин ис айылҕатын арынан бэйэтин ис дьиҥин билэн ол туһугар хайдах эрэ бэйэтин күүһүн ууруохтаах араҥас суол санныар төрөөбүттэр көрүлгэннэр Көрүлгэннэр бэйэлэрин олохторугар тугу гыннахтарына олохторун олохторо бэйэлэр тойон буолаллар. Мин маннык гыннахпына мин маны баһылыыбын, маны хатаан оҥоробун диэн санааҕа кэлиэхтээхтэр. Киһи дьон эппитинээн сылдьыбакка бэйэтэ бэйэтигэр тойон, бэйэ бэйэтэ бэйэтигэр хотун буолуохтаах. Ол туһунан толкуйдуохтаах. Ыҥыыр суоһунанныар төрөөбүттэр. Козырек кем тугатай. Ээ, чубуку. Аха. Ыҥыр суос анныар төрөөбүттэр чубукулар. Бу ыйга бэйэлэрэ харысхал оҥоро үөрнэхтээхтэр бэйэлэригэр. Хайдах кэбиэтир харысқал мурухтаҕай? Харсалы туран баран, куһаҕан ханаабакка, мин бу күҥҥэ манныгы ситиһиэхтээхпин, мин манныгы ситиһэбин диэн бэйэтэ бэйэтигэр маннык суолун арынан, куһаҕан ханаабакка үчүгэйинэн бэйэтин харысына сылааһынан, бэйэтин салгын кутунаан, бэйэтин былытын өрүндэтэн ырааһардан чарааһытан. Үс мэндэҥэ олус анны төрөөбүттэр балыктар. Бу иге кинерге айыһыт тосхойор. Айыһыт тосхойдооно бу киһиэхэ барата табыллар. Кини араҥаччылаах буолар, кини күүстээх буолар, кини ымыылаах буолар. Ол иһин бу өйгө эһиги буллаҕына эчэйдик бэйэҕит тугу оҥоруохтааххытын барылланан бараҥыт айыытым аргыстас диэн бараҥыт ону тыйгытын оҥордуруохтааххыт. Эҥэр сулуһун амна төрөөбүттэр оҕустар Эһиги бу ыйга бэйэҕитин харыстан үөрэниэхтээххит. Тымныы кэлэн киһи тумуулуур, араас кыра ыарыылар киирэллэр. Онно эһиги былаана айылҕа биэрбитинэн, иэйэхсит биэрбитинэн харыстан үөрэнэҥҥит бэйэҕитигэр туохара маннык чэй оҥостоҥҥут, онтуйгутун алҕааҥҥыт, бэйэҕит бэйэҕитин, бэйэҕит дьиэ кэргэҥҥитин араҥаччылыы үөрэниэхтээххит. Ол курдук, бу ыйыгар эһиэхэ айыыларгыт тосхойдуннар, төрүттэргиттэн үтүө күүс көрүүтүн үрүлүйэ туруохтун, ыйгыт сымнаҕас, үчүгэй буоллун, чэгиэн буолун.